Хәйруллин Баязит дигән кешедән үзенең зекерләрен эстәтеп, ишан дәрәҗәсенә җитә. Шуннан әнинең инде алты-җиде бала без. Әйе, әнинең зекерләр аласы да килмәгәние, Баязит хәзрәт әйтте, сиңа шулай тиеш диде. Әйе, әни дә әти шикелле зекерләр алып барды. Әйе, әлхәмдүлилләһи раббил галәмин. Әң, әткәй әйтәдер, Йә, әнкәң миңа караганда да күбрәк укый ул, дип. Намаз гына укып, җәннәткә кереп булмый. Әйе, намаздан соң күп гамәлләр кирәк әле Аллаһыга җакынайту, җакынаю өчен. Әйе. Бик күп зекерләр алып барырга кирәк. Менә монда хәзер сезгә әйтеп китәм, анда алып барган зекерләре дигән. Әйе. Әстәгъфируллаһ Дигән нине, кәлимәне, әйе, бер меңне әйтергә, иң әзе, иң әзе биш йөз. Менә, салават шәриф бер мең. Лә иләһә илляллаһ биш йөз, күбе биш мең. Әйе. Әлхәм, өч йөз унөч. Һәр көнне, ди, өч йөз унөч әлхәм укыган кеше, ди, ризык артыннан җирмәс, ди. Анарга ризык үзе килер, ди. Менә алар шул дәрәҗәгә җитте, безнекеләр. Алар ризык артыннан җөрмәде инде Картаймышлы көннәрендә. Аларга ризык үзе килде. Эшче зуны шәл һәм һәр көнне укыган кешегә үзе килер, ди. Аны ул, ди, ризык артыннан җөрмәс, ди. Әйе. Аятел-Көрси йөз. Әйе. Колһуалла мең. Әйе, менә сиңа Ихлас сүрәсе 313, бер пара Коръән уку, көндәлек Дәлаил хәйрәт уку. Әйе, Дәлаил хәйрәт дигән китап бар. Коръәннең дә ул иң каймакларын гына алып җыйган Дәлаил хәйрәт дигән китап бар. Менә аның көндәлек тәртибе бар, менә шуны укыйлар алар. Әйе. Әйе. Менә сиңа унбиш минут калеб зекере. Менә соң имя артында калеб бар. Лә иләһә илләллаһ дип шунарга бәрдереп әйтергә кирәк. Әйе. Менә шуны, калебне тәрбияләү. Әйе. Шундый күп зекерләр белән генә, әйе. Ундый эшкә керешкәченнән инде уже, зекер аппару ниенә кулларыңны биргәч ишанга, аны беркем дә калдыру юк. Бер көн дә калдыру юк. Шуны һәр көнне сиңа шушы задание, шуны укып барасың. Аннан соң аны багышлыйлар. Менә шуңа, Рәсулла саллаллаһу галәйһи ва сәлләм рухына Аллаһның ризалыгы өчен, менә ун истигъфар әйтеп, биш салават әйтеп, өч өч Ихлас һәм бер Әлхәм укып дигән багышлыйсың. Бу эшкә керешкәч, һич калдыру юк. Әйе. Эчендә безнең әтинең рингенты бар, әйе. Рингенты. Кешендә нинди авыру бар, шуны күрә. Әйе. Әгәр дә анарга операция кирәк булса, кызым, минем янда йөрмә, сиңа пычак кирәк, дип җибәрер, әйе. Әйе. Аның эшкергән кешесе терелмичә калмады. Менә безнең бу Казанда инде Рәшидә Исхакый известный хатын. Рәшидә апа килгән бер үзенең Рәшидә апа килгән үзенең ни Исламия исемле кызы белән. Э, э, ни ди? Теге шундый кеше бар дип ишеткән инде ул. Килгән. Хәзер бу ни инде сразу сразу әйтми инде ашмый нина. Менә бу кызым авырып тора әле бабай кара әле ди. Кил монда кызым утыр дигән. Бу кыз сәламәт дигән. Шуннан соң үзенең сырын ашкан инде бабай. Без шундый ни белән килгән иек әле. Менә моны ике Җегет сорап тора инде, берсесе нидән, әйе, шушы шәһәрдән, берсесе менә Камил дигән, хирург булып чыкты, намазларда укый башлады инде, ди. Кайсысына менә тәвәккәллек икән бу кызны, ди. Менә, ди, бу Камиле тылып торсын, ди, менә шушы җегеткә чыкса, бик бәхете ачык булыр аның, ди. Шуннан соң аның бер туган апасымы, сеңлесеме бик каты авырый торган була. Бөтен дөньяны җырып әйләнгәннәр инде алар. Блатной да калмаган, ни дә калмаган инде. Әти, әти гап килгән инде. Шуннан менә гомер буе, ди, Рәшидә апа әйтә, исемнәрен атап дога кылып тора, ди. Бер генә барып кайттык, ди. Бетте авыруы, ди. Менә нишләтәсең, шулай. Эчендә рентгенсы бар иянең. Ишан булыр өчен бик зур хезмәт кирәк. Әйе, менә шул шуннан соң гына булып була ишан. Шәригать бар. Шәригать. Шәригать дигән нәрсә, әйе, менә биш вакыт намазын тотасың, уразаңны тотасың, менә бу шәригать име? Тарикать бар, тарикать бар. Тарикать юлына кергән кешеләр, алар күп Аллаһыга якынаю, якынаю гамәлләре белән шөгыльләнәләр. Алар төн намазын калдырмый. Алар бик күп зикерләр әйтәләр. Әйе. Алар өчен дөнья, дөнья да Именно икмәк суктырган шикелле түлке гамәл. Түлке гамәл аларда, түлке гамәл. Менә алар инде тарикать кешеләре була. Әтинең мөридләре бар и аның. Ие, анда, ие, Төхфәтулла абзый именно, Габделхак абый, Нәфи абый, Эшгатаулла, ие. Менә шундый ниләр инде Хәннан абзый. Әйе, мин менә аның ниләрен беләм. Унлап кешеме инде ул? Әйе, унбер-унике кеше булалар инде алар. Әйе, аларның бөтенесе анда совет властена каршы сөйләшеп ятмыйлар инде алар. Алар түлке Аллага менә. Лә иләһә илләллаһ, йә иләһә илләллаһ дип менә шул сикерә-сикерә шуны әйтәләр, әнтәл хади, әнтәл хак, йә ләйсәл хади илләзи, лә иләһә илләһу, һу, һу, һу дип сикереп-сикереп китәләр и менә. Әйе. Анда түлке Аллага сикер, зекер генә, бернәрсә җук анда. Әйе. Әйе, бездә дә булды ул, бездә дә күп узды. Икән кешене өшкерәдерие, өшкерәдерие. Аның, аның өшкерүе дә анарда энергетик та бик куәтле булган. Ул кешене бер кулы, кулы кую белән генә дә терелтәдерие. Менә ничек ул. Әткәйләр менә бәрәңге алалар инде. Эй, матур гына көн инде, бөтен кеше шыбыр-шыбыр-шыбыр инде, бөтен авыл инде бәрәңге ала инде. Бездә бит инде Йомшак туфрак инде, агач келәт белән генә алалар инде, сап-сары бәрәңге, казып атканнар инде. Менә әллә каян гына бер болыт чыкты, хәзер яңгыр килә. Бөтен кеше шатыр-шатыр бәрәңге чүпли хәзер. Намаз вакыты җиткән. Әткәй, тәңкәйгә, Әйе, шикәр түгел, эремәс, диде. Әйдә, намаз укыйк. Болар намаз укып чыкты, болыты да әллә кая китте. Әйе, менә, менә шулай Менә шулай гомер иттеләр инде. Хәзер бер кешеләргә кунакка бардылар, күрсәтәләр икән инде. Менә бу абзарда инде үгез тора, бу абзарда сыер инде, бу абзарда менә бозаулар инде, монда сарыклар инде, монда казлар инде. Шуларны шулай итәм инде, болай итәм. Әткәй әйтә, барысы да бер ике рәкәгать намазга тырмый алар, ди. Менә. Менә сиңа. Шулай куйган инде алар. Әти инде тормыш алып барыр өчен ул менә иң беренче ул әнә шул нидә, кәнсәләрдә хезмәт иткән әле ул.
Авылда. Әй, авылда.
Бик зур и минем зарплата, ди. Минем зарплатага да әллә нихәтле икмәк киләдер и, дип әйтә. Әйе, бик яхшы җырлар салдырган ул. Мин беләм әле аны, парадный кресалар бик матур итеп яхшы җырлар салдырды, ди, бик каралдылар, ниләр ди, куйдык инде, ди. Әле шундый хәтле, ди, нитсәм дә, ди, әллә кайсы ниләрдән җир алам да, ди, кибән куйдырам, ди. Кибән кую бик модада булган инде элек. Кибән куйдырам, ди, җүләр, ди. Хәзер, ди, бер җирне алдым, ди, сатып, ди, акчасын бирдем, ди. Менә, ди, урып тин итеп куйгач, ди, миңа икмәгем бирми, ди. Әйе, ничә ризуан җалладым да, ди, төнлә киттем дә, ди, бөтен икмәкне төядем дә кайттым, ди. Менә, әйе, үзем акча түләгән булгачыннан, нәрсә мин аны калдырыйм, ди. Шулай иттереп, шулай яшәгән инде ул вакытларда. Аннан соң инде чыгып киттек бит Ташкент ягына. Ташкент ягында инде Железнодорожье эшләде. Аннан соң Махачкалага килдек, Рыбный промышленныйда эшләде, анда языла инде ул аның характеристикасында. Аннан кайткач инде авылда шул колхоз эше, Колхозда. колхозда эшләде. Әти белән шундый кәрамәте бар, хәзер Хәзер әткәй әйтә, бернинди, ни хәзер ди, менә бер нәрсә юк ашарга ди. Хәзер ди, миңа Аллаһ Тәгалә ди күрсәтте ди. Син колхоз амбарына таба бар, сиңа бар анда, дип әйтте ди. Капчыкны ди култык астыма кыстырдым да киттем ди. Әйе, классым гаимтинде ди, ни ди, завсклад ди. Әй, Гариф, Гарифләр килдеме? Гарифләр, әйдә, бер пырт мине салганда җибәргән әткәйгә. Аны бит документсыз биргән тиеш түгел бит инде ул. Хәзер әткәй әйтә, отчет ясаганда кара әле. Гарифулла да алып китте бит. Нишләп аның документы юк икән дип отчет биткәндә генә белгән. Әйе. Шулай иттереп, менә шундый ниләре бар, и менә Аллаһу Тәгалә күрсәтте дим яңа. Бар, шунда сиңа бар ризык.